so dommum. Saa ara na Israel hɔ nso, nnora Palestiniani bi atoto abo poosini baa baako tuo ko no, mpirepire nnipa nkron nso de aka ho. Wei ne nsɛm pii na abɛte no anɔpa yi kaseɛbam. Fa no aseɛ kɛseɛ ma nnweko yi a ɛtaa yɛ akyire yi, Niwa Scientific Hospital, Dɔkta Nimo, The Woburn Penis Repair, ɔse awɔ ho na ayɛ de abra. Saa nso na Dɔkta Agyemang, Research Herbal Centre, The Heart Doctor, ano no, ɔse nnuro a wɔde aba no pɛ bi na ɛntu wo yadeɛ ase mma wo. Multi Credit Savings Saloon, Sikakorabea pa a Wode wo ho bɔ wɔn a wo ho nkyere wɔn. Wɔyɛ high pitches, adeɛ bi a wopɛ no, kɔkɔ gye mono hyea wo, na kyerɛkyerɛ no kakra kakra. Healing of Anokye project no, hwɛ sika kakra boa, na yɛnsiesie gye a baayɛ asabea na ɛnyɛ krabɛhwɛ. Yɛn na yɛde kase brɛ wo anɔpa yi, ɛyɛ me, Kofi Appiah, me ne. Ɔhene Nana Kwakye Adeɛfɛ. Yɛda yɛn ho tiawa na yɛde kasamu no nkyerɛmu abrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ.

Afei yɛntie kaseɛbɔ no nkyerɛmu. Ɔmampanin Nana Dankwa Akufo-Addo ne France man mu adwumakuo yi a wɔyɛ nsɛntwerɛ adwuma wɔ Ghana ha Yɛfrɛ no France 24 adi nkɔmmɔ de afa wɔn wɔn kɔyɛ yɛkyerɛ sɛ aban ntu anamɔn na wɔnsi gadamsey yɛ a ɛresi sɛe yɛn nsuo ne yɛn nsaase ho kwan a wɔsɛɛ nneɛma no a apolisifoɔ kyee wɔn no. Na ɛno na wɔne no di nkɔmmɔ sɛ saa nkorɔfoɔ yi demokrasi amfɔm yɛ yɛkyerɛ yi Aban ma yɛde wɔn akɔgyina kɔɔto a, yɛde wɔn akɔ kokoam sɛ nnawɔtwe mmienu, wɔkɔ remand ansa na yɛasan abɛdi asɛm no bio. Na adɛn na Kabimam Kabea mmamu abrɛ soɔ no wɔyɛ seyɛ? Ɛna mampanin kyerɛ mu sɛ adeɛ a wɔyɛeɛ no na ɛnyɛ yɛkyerɛ deɛ ɔman mmara kɔnsikusyon no ma ho kwan sɛ wotumi yɛ, na mmom wokɔyɛ yɛkyerɛ ahwɛ sɛ wobɛdi mmara soɔ na wonsɛe agyapadeɛ nyɛ nneɛma bi a ɛbɛsɛe Ghanaman yi asomdwoeɛ yi a apolisifoɔ de yɛ adwuma a yɛfrɛ no Public Order Act no Enti wɔn a wɔkɔyɛɛ saa adeɛ yi a yɛde wɔn kɔɔ kɔɔto, akɔɔto sɛ wɔnkɔtwere koko mu nnawɔtwe mmienu ansa na yɛafra asɛm no, wɔn adwuma bɔne ne deɛ wɔyɛeɛ no, ɛso akatua na wɔnya, ɛno nso nti ɛɛ aban no nyɛ mfomsoɔ biara. Ɛno na wɔde ato dwa sɛ obi a woyɛ yɛkyerɛ Ghana man mu wobɛtumi ayɛ, na mmom woyɛ a yɛ no bɔkɔɔ ne asomdwoeɛ mu sɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa basabasayɛ biara mmam. Na aban deɛ galamseyɛ sɛ yɛnsu ne nsaase no, yɛwɔ adama a ɔretuo sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi nso abrɛ no aseɛ.

Democratic Congress, NDC, amanyɔkuo no wɔasoɛ na mampanin dada yɛwura John Dramani Mama ɛbɔ ntoa ɛwɔ Savannah mantam mu na Salga South abatoɔ mpasua soɔ ɛna ɔkɔpie kuro bi a din ɛde aborɔma ase na ɛberɛ a ɔkɔ no mɔntwemɔnka ne berɛ ɔbrɛ ne kaa ɔyi so nyina akyiri no ɔkɔpie mɔ kurom hɔ de too dwa sɛ ɔno ankasa nim sɛ ɔmanfoɔ no Wɔn adehiadeɛ baako a ɛha wɔn yie paa yɛ wɔn akwan no. Wɔgye die yie sɛ afe mpem mmienu ne aduonu, ɛberɛ a ɔmanfoɔ a wɔwɔ aborɔma ase reto aba de ama Mampanin Akufo-Addo ne NPP no, na wɔrehwɛ anim sɛ anka ɛbɛba abɛyɛ wɔn kwan de ama wɔn. Nanso mfeɛ nnan akyire nie no, aban no atwa wɔn agya a ɛyɛ adeɛ a ɛreyɛ yie paa. Na ɔhyɛ wɔn bɔ sɛ Nyame adom a ɔba na ɔbɛyɛ Mampanin a, ɔbɛba na saa akwan a ɔbɛyɛ deɛ, monto monhwɛ na wɔnto aba mfa ma no wɔ afe abatoɔ no mu.
na yɛbɛyɛ campaign wɔ Salaga South, ɛna meka kyerɛɛ Honourable Member of Parliament sɛ yɛbɛyɛ dwumadie no mmienu, yɛbɛyɛ baako wɔ Salaga, nso yɛmfa baako mma Abromase ha, ɛfiri sɛ mebaa ha akyɛ, mepɛ sɛ mehu sɛnea nneɛma si teɛ wɔ ha. Ɛnso, mebaeɛ nso, me ankasa mabɛfa mo kwan no so. mɛsɛ aboromasefoɔ kolɔfoɔ mema mo kosɛkosɛkosɛkosɛ ɛfiri sɛ mo mo kwan no ɛnso woduru baabi a wobɛka sɛ ɛnyɛ ghana na wowɔ me ankasa mede m'ani abɛhu nyame yɛ adom ne ɛba a Ɛkwan no, yɛbɛsiesie no yie ama mo. Nso, afei nso ɛnkyɛ biara yɛbɛpaepae districts ne constituencies no mu. Yɛakan nnipa no awie population census. Na ɔwiee ɛyɛ Salaga South na ɔsan de n'ani kyerɛ mu wɔ Salaga North na ɛhɔ nso ɔkɔɔ Bunjai kuro no mu na ɛhɔ nso na ɔde kɔtoo dwa Sɛ wohwɛ mu a, NPP aban yi, ɛkame yɛ sɛ ɛduru sɛ ɔbɛdi ɔman no so na ɔyɛ mpuntu nnwuma mfa ma ɔmanfoɔ a, wɔnyɛ. Ɔtwɛn ara, kato ne borɔ no yɛ bɛto aba a, ɛna wɔde mpepere ho, asɔ mu reyɛ biribiara ma biribiara kɔ awieeɛ ara nie. Ɛbi yɛ drip dwumadie a aban de excavator, afidie mumununtum ne aweabodeɛ aba so sɛ wɔbɛyɛ kwan biara ma mansini biara no. Wei, ɛyɛ adanko daadaadoeɛ na mampanin dada Mahama kyerɛ mu a, aban bɛdaadaa Ghanafoɔ. Nti wei, aban ne ɔmanfoɔ nyinaa nhwɛ sɛ afei abatoɔ no, yɛbɛto de ayi NPP amanyɔkuo no afiri adwa soɔ.

Yɛfiri NDC amanyɔkuo no asoɛeɛ a na yɛde yɛn ani reso rekyerɛ Movement for Change Awuraa John Allan Kwadwo Kyerematen da ano no, ɔno nso de n'ani kyerɛɛ Asante Akyem Agogo maa Nana Akuaho Sarpong Agogomanhene ne n'ahemfo a ɛka ne ho no bɔɔ no dwa na Agogomanhene de too Allan anim sɛ wɔtaa n'akyi pampee sɛ anisoadehu pa a wɔde ma Ghanaman yi no bɛtumi atu mpɔn. Nana Kwaku Amponsah a ɔtɔ so mmienu yɛ ɔyɛ Apagyahene wɔ Agogo, yɛ a ɔna sii Agogomanhene ananmu kasaeɛ no, Sɛ biribiara nni hɔ a Agogoman reyɛ na ɔde asi Allah akwan, na mmom wogye di yie sɛ nnwuma pa ne anisoadehu pa a ɔyɛ no, obetumi aboa, na wɔkyerɛ sɛ Allah mfiri a ofiri NPP amanyɔkuo mu no ne kwan soa no ɛfiri sɛ sɛ wo wɔ asɔre na sɛ asɔre ntu mpɔn a, ɛwɔ sɛ wohunu kwan pa a wo nso wobɛtumi afa soɔ na woatew, na asɔre a aba bebree koraa no, ebinom tetee wɔn ho firii bi mu no na aboa ma nnɛ yɛanya Kristosom ahodoɔ bebree.
Mister Allan Kyerematen, Yɛnnim no firi tete. Ɛnyɛ sɛ ɛnnɛ na yɛrebehu no. Ɛfiri President Kofoɔ Opɛn so na NPP party no, ɔdi mu akoten pa ara sɛdeɛ na ɔno ara reka n'asɛm no. Ɔne yɛn Wura Akuffo Addo. ɛna ɛpere tumi no, ɛna biribi nti ogyaa de maa no, ɛna ɛna aba sɛ biribi nti ɔno ɔba kɔntɔnkorɔ. Saa na ɛteɛ. Ka asɔre ka asɔre ka ɛnyɛ kakra. Asɔre, ɔbaakofo na ɛde Roma asɔre baeɛ, ɛna biribi nti. Anglikan baeɛ na din ntoatoasoɔ saa bɛdu saa berɛ yi. Ɛno nso na ɛma agorɔ no yɛ dɛ. Na dawuroma, waba a, ɔde waba ne deɛ mu ara. Agroman deɛ, yɛnni kwansideɛ biara de ma no. Ɛyɛ ɔno ara ne kuro. ɔmanfoɔ nyinaa taa n'akyi yɛnsi ne kwan na adwuma no deɛ ne deɛ ne kɛseɛ no nyinaa gyina no nso sɛdeɛ ɔbɛtɔn ne ho na yɛatɔ baabi wɔ akɔ a ne yɛsiw kwan ankuro deɛ nte saa koraa obi a ɔbɛba biara ma no kwan wotɔn ho na yɛantɔ a ne firi wo a
Yɛde ani kyerɛ mu wɔ mfimfini mantam mu, na yɛkɔ mfimfini mantam mu a na yɛ Gomoa East mansini mu na yɛrekoro. Aban krakye panyin no na ɔhwɛ saa mansini no, yɛwura Solomon Daako Kwam. Waboa ama ahonidie ho nsɛm ɛbɛtu mpɔn yie paa. Ɛne sɛn ɔmanfoɔ mohwɛ ahonidie ho nsɛm soɔ wɔ ne mansini mu. Waboa ama motorbike baako baako nnan watɔ. Sɛ yɛmfa mo ana afei Gomoa East mansini mu no, montwe mɔnka ne nneɛma ahodoɔ a yɛ fi a ɛmene ɔmanfoɔ no. Wɔbɛtumi aboa no ayi ne nyinaa nso de afiri Ogomoa East mansini mu no, nnipa bɛbɔ berɛ mpem ahasa na wɔte saa mansini mu a Yɛwura Solomon Daako Kwamkyere mu a wei bɛboa ama ahoni ahusɛm atumi akɔ nkan na afei wɔn a wɔn nso boa wɔ saa afa mu no nso wɔn ho ahare wɔn yie pa ara.
Ntsi ɔnnyɛ ɔnnyɛ trɔtrɔ trɔtrɔsɛm, trɔtrɔ edwuma koraa ntsi na no ho hia papaapa dɛ yɛdze hɛn kɔn wɔ famu na afei yɛhwehwɛ mfir a ɔtse dɛm yi yɛdze ma hɔn. Ɔnnkyɛr no bi mpo koraa a yɛbɔhwehwɛ pick-up ankasa mpo na yɛdze ama hɔn na ama yeetum wɔaboa ma ankorankor biara ɔahwɛ Na ne fie yie na na aboa ano hɔn a wɔtɔn adze na adze no. Ama hɛn nyina yɛ sɛbe yɛanntɔ yarba hɛn dze. Ntsi iyi nye um anamɔn a yerutu dɛ yɛdze bɔbɔ district no no ho ban ma agya aho aho wɔfrɛ no ahodzi na adze a a afa ne tampa efura. Bɔhwɛ dɛ obiara noara oedzi no ho nyi. Ahaa, ntsi wɔba na mfe nnyɛ ma ɔsɛ ɔfata a, nna no ho asɛm no na wɔnye wo reka. Ntsi yɛronnsoma hɔn dɛ wɔnkɔ nkɔkyekyer nkorɔfo, na mbom wɔba no a, ma ɔwɔ dɛ woara yɛ ma woara woho so ahondzi no, ana sanitation nsɛm no, ɔwoara ɔkɔ yie ma wo, ɔboa wo na ɔboa hɔn a wɔbɛn wo na ɔtsemanfo nyina no, no annyɛ dze na wɔnye wo reka ho asɛm a, nna wɔammba dɛ wɔbɛkyer wo, na mbom wɔbaa dɛ. Na aban kakyipani kasa wiei no, nna mansini mu panyin paa yɛ ɔno so na ahondiehu nsɛm hyɛ ne nsa, Yɛn Wura Robertson Mensah a ɔno na ɛyɛ Environmental Officer a ɔde abasobɔdeɛ kɛseɛ maa Aban Krakyɛ Panin sɛ wɔaboa na wɔn ade ahiadeɛ a ɛhia wɔn kɛse paa baako yi de afiri wɔn no nso bɛgye na wɔayɛ adwuma ama mansini no nso ɛmu ate nwan. The management of Gomoa East eh, nea ɔmo ayɛ yɛ yɛ pɛ sɛ yɛ ka environmental health unit ɛyɛ samasamafoɔ yɛ pɛ sɛ yɛ ka sɛ ɛsɔ yɛ ani papaapa ɛm ɛm sɛ me chief executive aka ne nyinaa mpɛn pii ɛyɛ nkorɔfoɔ bisa sɛ na tankersfoɔ mpo wɔn wɔ hɔ. Ne nyinaa ne sɛ yɛn dɔɔso na district no nso so. Nti baabi wɔ bere wɔ hɔ a ɛyɛ a yɛntumi nkɔ. Ahaa, nti ɛno ho na yɛde su guu assembly mpanimfoɔ so na wɔn tie yɛ sufrɛ na wɔn tɔɔ moto yi maa yɛn. Nti moto yi a wɔde ama yɛn deɛ, yɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ sisi a yɛn nsa aka no yɛbɛtumi akɔ all parts of the district na samasama anaa atankasa adwuma no a amanfoɔ nim no fi tetete no, yɛatumi ayɛ no yie. Nti yɛbɛdɔ mo ase pa ara. Eh, Honourable Chief Executive. Bɔ a na yɛ baa ekuo yɛde Fertility Society of Ghana, wɔn yɛ adɔktafoɔ animdefoɔ, yɛɛ nnɛ no sɛ ɔbaa ne bɛɛma ware na sɛbi wɔn hyiam na nyinsɛn ntumi mma a, Yɛtumi twe barima ho nsuo na ɔbaa no kosua yɛde ahyɛ fidie mu na adane sɛdeɛ ɔbaa ne barima hyia a akwadaa dane mogyatoa wɔ nayɛmu no ansa na yɛde ahyɛ ɔbaa no yam sɛdeɛ ɔbɛwo ama ayɛ yie. Ɔpɔtɔ frɛ no artificial insemination na saa akuo yi yɛ Fertility Society of Ghana wɔn abɛyɛ nhyiamu kɛseɛ Kumasi Kokoe mu ama Dɔkta Rudolph Kamfum Adageba yɛ a ɔda ano asrɛ aban sɛ saa adeɛ yi a wɔyɛ ma awarefoɔ a wɔhyia a wɔntumi nwoɔ no Ɛka wɔn ho paa nti awarefoɔ bebree a wɔnni mma no, wɔpɛ sɛ wɔyɛ bi nso wɔntumi nyɛ nti wɔsra ban sɛ aban mmɔ mmɔden sɛ nka wɔbɛfa ka no bi na ɔbaa ne barima a dɔktafoɔ di adanseɛ sɛ wɔn nhyiam mfa awoɔ mma no, aban fa ka no bi na ɛyɛ bi ma wɔn a wɔn nso atumi anya ba a wɔbɛtumi afrɛ no sɛ wɔn ankasa mma. Sei na wɔde too dwa. Na ɔba wɔ hɔ a ɔtumi yɛ fibroid na ama no Ɛɛ, wɔntumi nyinsɛn. Ɔbaa wɔ hɔ a, ne ne tubes bɛtumi ablɔke. Aha, tubes no blɔke a, wɔntumi mbie. Gye sɛ ɔyɛ IVF. Aha, obi wɔ hɔ a, wɔntumi wɔn ntu nko ntumi ntu nkosua. The men too have problems. Obi wɔ hɔ a, they don't have sperm or low sperm count. All these things are yɛ disease conditions. So for instance, if government ɛɛ tumi ma let's say obi a ɔnyɛ malaria ɛɛ. insurance cover or or pneumonia insurance cover why can't they do the same for this thing for infertility couples sɛ si a wokɔ hospital a na woka sɛ wowɔ infertility problem a nneɛma bi a wɔyɛ no gye sɛ wotua sika which is not fair so in terms of fairness justice and equity We must advocate that government you know, takes on board these things that uh, currently all sub-fertile couple are paying for. Semen analysis, wokɔyɛ semen analysis a, gye sɛ ɔtua. Wokɔkyɛ cold tubes a, gye sɛ ɔtua. Uh, wokɔyɛ scan, gye sɛ ɔtua. Wowɔ fibroid na wokɔyɛ fibroid operation because infertility a, gye sɛ ɔtua. It's not fair. So we're going to take this on very, very seriously as a society so that uh, it, those people can get relief. IVF bill no se IVF ɛkyerɛ sɛ in vitro fertilization ha in vitro sɛ wogye woyi sperms no a ne eggs no a wofɔmi akora no wɔ outside the laboratory ansa na wode ba transfer ama ɔba no uh, so that they can carry the pregnancy uh-huh. so sɛsiɛ no uh, the cost of IVF ho sɛ yɛwɔ different different clinics ɛyɛ private business uh, so bi mu hɔ they price it differently uh, and generally young, young, we are not comparing Dwumadie yi ase na ɔman yi so afɔbi de kyɛ ɔhwɛ apom ne nsuo no nyamfoɔ Adlady Agyei Wantim, ɔno nso kasaeɛ faa saa anamontuo a ɛkɔ yi tuo ne mmoa a yɛwɔ sɛ aban nso taa wɔn akyiri ho. Na nea enti a wohwɛ mu a ɛnya nnuru hɔ na ebia ɛnkyɛ ɛbɛdu hɔ, na nea enti a meka saa ne sɛ wohwɛ a amanɔne nyinaa no infertility no yɛ a na aban no health sector no ɔmo nyɛ responsible ɛyɛ private sector nti no aban no nyɛ responsible wɔ saa nneɛma no but mmerɛ ɛkɔ yi yɛhwɛ sɛ bi a yɛde kɔ parliament ne yɛ approve a ne kyɛ sɛ sɛ day in and day out na nneɛma sesa nti yɛnya yɛnya awerɛhyɛmu sɛ mmerɛ kɔ no anim no ɛbɛsesa na ɛno so abɛka te sɛ health issues no na aban no atumi ab ɛna ɛbɛba koraa gye sɛ Parliament approve nti yɛkɔ so a yɛ advocate no megye di sɛ ɛba Parliament na approve a na ɛna ɛfiri hɔ a na aba Health Ministry. Sɛ na ɔka no sɛ sesiei no wɔn ama no abɛyɛ te sɛ it's a disease na sɛ it's a disease deɛ a na kyɛ sɛ. ɛnkyɛ bɛba abɛka ho. Ɛna meka no, mempɛ sɛ mɛka biribi a ɛbɛboro so nti no, yɛnyaa no saa. Wohwɛ mu a, ɛnnya nnuu hɔ, na ebia ɛnkyɛ ɛbɛdu hɔ. Na nea nti a meka saa ne sɛ, wohwɛ a, amanɔne yi nyinaa no, infertility no, yɛ a na aban no, health sector no, wɔnyɛ responsible, ɛyɛ private sector. Nti no, aban no nnyɛ responsible wɔ saa nneɛma no. But mmerɛ rekɔ yi, yɛhwɛ sɛ bia a yɛde kɔ parliament na yɛ approve a na kyerɛ sɛ sɛ day in and day out na nneɛma sesa nti yɛnya yɛnya awerɛhyɛmu sɛ
Ok. Kasabɔ yi wotie wɔ Kesben Television so, wohwɛ no Kesben Television so, wotie wɔ Kesben 93.3 wɔ Kumase na afei Kesben 92.9. Fasanaseɛ kɛseɛ nwene kuo a ɛtaa yɛ akyire yi, Niwat Scientific Hospital, ɔse awɔ ho ayɛdeɛ abra, mfidie yi a Ebetumi aboa ma wɔde haw bi wɔ mu a ebeyi ne nyinaa aba. Bɛma ahonkwa mu ɔsɔ, ahunso agyene, ɔbɛ a ɔbɛma w'ahoɔden wɔ fam a ɔbɛboa wo, stroke, typhoid fever, ne ade a aka nyinaa no, fa no kyerɛ Niwa Scientific Hospital, Kumasi, wɔn wɔ Ato Nsu, Monaco Junction, wɔne Adansi Rural Bank no na edi nhwɛnim. Wɔyɛ adwuma fi Dwoada kɔpem Memenda, anɔpa nnɔnson ne fa kɔpem awia nnɔnnan. Nkranso, wɔma Sylvan, Janet Corner akyiri hɔ pɛɛ, wɔ ani kyerɛ Chantra Hill no, hɔ nso saa ara, wɔyɛ adwuma fi Dwoada kɔpem Memenda, Anɔpa nnɔnsa ne fa kɔpem awia nnanan. Yɛne no nkasa wɔ 0244 087 687, 0244 087 687 so. Reform Health Care ne Research Herbal Centre Doctor Admire Daano, The Heart Doctor, ɔse akoma yadeɛ biara da so a bra no nto ase. Nnuro a ɔde aba no, Reform Herbal Mixture, ɔbɛma wo bɛnom bi na woanom Reform Pea Power Capsules aka ho. Stroke bɛdwane, diabetes bɛkɔ, w'ahoɔden wɔ fam bɛkɔ, ɛnam mu yadeɛ, gonorrhea ne syphilis nyinaa bɛfiri wo so. Mmaa no nso bɛnom Reform Herbal Mixture. Momma no mfa mikuafɔɔ fɔɔ tuo aka ho, Wode po ɛsɛe w'ahemfie, Wo ba a ɔnni atenka, Nufoɔ ayɛ kɛseɛ aborɔ so, Wote yaw wɔ wo nipadua mu, Honam nyinaa ahyehye wo a, ɛbɛtu aseɛ ama wo, Pɛ bi tɔn wɔ herbal shop biara mu, Atufoɔ nso frɛ no Tajman, ɛwɔ zero two four four six two six one six six zero two four four six two six one six so. Multi Credit Savings and Loans Sikakorabea pa, Wɔ sɛ obi a woyɛ adwuma biara na wohia mmoa sɛ yɛbɛboa no atrɛw adwuma mu no, fa w'ani kyerɛ Multi Credit Savings and Loans asoɛeɛ na nhyɛɛ pa a ɛwɔ hɔ de ma woɔ no, wɔbɛboa ama wo nso woanya dwetire na wo nso wode ayɛ adwuma. Wɔyɛ hire purchase, sɛ meka sɛ yi, adeɛ biara a wopɛ sɛ wotɔ, fridge, air condition, washing machine, na wo sika nso a, bra, wɔbɛma wo adeɛ no bi na woatete no kakra kakra kɔpem sɛ wobɛtua ka na ayɛ wo deɛ koraa. Bowura Multi Credit Savings and Loans korabata bi a ɛbɛn wo mu, ɛne wɔn nni dwa na wonnu ho nso da. Ɛda a ɛho tiawa aba, ɛba a, ɛde ama ahodoɔ so nsɛm bɛtoa so.

Afei, yɛma ohwie nkorɔnkorɔfo ama nso yɛntie ama ahodoɔ so nsɛm kakra a yɛn nsa aka no anɔpa yi. Ɛnnɛ, yɛde yɛn ani resi Israelman mu, efisɛ ɛnnɛ yɛ da a anka wɔde regye wɔn ani. Nanso, akɔyɛ kusukuukuu, awerɛhoɔ ne su da, efisɛ ɛnnɛ ne afe pɛpɛɛpɛ yɛ a na Israelfoɔ redi wɔn afahyɛ kɛseɛ a yɛfrɛ no Feast of Tabernacles. Wɔde nnawɔtwe na ɛdie, na ɛda a ɛtwa toɔ no deɛ, na kyerɛ sɛ anigyeɛ da a ɛtwa toɔ koraa. Enti, na ɔman mu no nyinaa no, obiara firi n'afie mu a, wɔabobɔbobɔ mpata, wɔ wɔn fie aboboa no sɛdeɛ wɔdi afahyɛ no no, na saa berɛ no na Hamasfoɔ nso asuae ko sɛ wɔbɛba wɔn so na wɔabɛpɛ Israelfoɔ kuo mu na wɔayɛ wɔde bi wɔafa bi nso nnomum. Enti berɛ a anadwo dasuo mu a Israelfoɔ agye wɔn ani na ebi akɔ kɔnsɛte ase akɔgye wɔn ani, ebi anom nsa aboro no, ɔmaa n'asogyafoɔ a ɔde wɔn agu hɔ sɛ wɔnwɛn Israel ne Gaza mpaprɛ so ahyeɛ soɔ no, wɔn nso boroe dae Ɛma oni baa wɔn soɔ no, na Hamasfoɔ firi Gaza hɔ ama wɔn atoto atopaeɛ ama wɔn asɛe ɛhyeɛ no. Sɛ wohwɛ map yi a ɛda wo TV soɔ no a, baabi a yɛde kɔkɔɔ afa no nyinaa yɛ fence yi a Israelfoɔ agye a na wɔde atwa Gaza mpaperɛ no ho ahyia. Gaza no na ɛda hɔ a yɛde ade kɔkɔɔ agye ho no. Ɛpo no mu nyinaa no, Israel sogyafoɔ te hɔ. Yɛ a kyerɛ sɛ wote Gaza hɔ a, wontumi mpue nkɔ baabiara. Nsutaadaa no, Sɛ na Hamasfo aboa wɔn ho to pa yɛ grenade a wɔde boro saa fasu anaa fɛns a Israelfo atwa mu na wɔtumi wura mu no, na ɛnyɛ ase ketewa. Na bere a wɔbɔ wuraa mu no, na wɔte sii Israel nkurow hodoɔ soɔ no, ɛnneɛ Israelfoɔ ho kyere wɔn yie, efisɛ na sogyafoɔ no ani nna wɔn ho so. Surveillance cameras, mfidie a na wɔde asisi ahyɛn no soɔ sɛ sɛ Hamasfo bi pɛ sɛ wɔwura mu a, ɛmma wɔn amanneɛ na wɔhu deɛ wɔbɛyɛ no, ne nyinaa anyɛ adwuma. ɛmaa ne nyinaa mu no, wɔsɛee no, Hamasfoɔ sɛee no mpo, ɛma wɔtumi wuraa mu a wɔte sii Israel nkuro hodoɔ soɔ no, Israel man no adehyeɛ nnipa bɛyɛ apem ahanu na wɔkum wɔn, na wɔn a wɔkum wɔn no da nkyɛne a, afoforɔ bɛyɛ ahanu ne akyire na wɔfaa wɔn dommum de wɔn kɔeɛ. Israelfoɔ adi akyire a, sɛ nka saa nnipa yi, wɔbɛtumi anya wɔn de wɔn aba Ebi wɔ hɔ a wɔtumi de wɔn aba nanso wɔn a wɔnya wɔn de wɔn aba fie no, wɔnnuru nnipa bɛyɛ du koraa. Enti ɛnnɛ, ɔman no ani abere a wɔrehyɛ fã adi akae ɛberɛ a na wɔredi saa afahyɛ no asɛm mu siiɛ no. Ɔman no ani abere berɛ korɔ no ara yɛ asɛm a wɔka kyerɛ Ɔmansɔfoɔ Panin Benjamin Netanyahu ne sɛ ɛyɛ, wɔayɛ bidie nanso adehyeɛ no a ɛda so ara wɔ Hamasfoɔ nsa mu a ɛbɛpem saa berɛ yi, wɔntumi mfaa wɔn mmaeɛ no Ɛno mmom ho hia wɔn kyɛn biribiara, nti wontu anamɔn hwɛ kwan pa a wobɛtumi afa soɔ na wɔakɔfa saa nnipa yi nso de wɔn aba fie. Na ansa na saa dwumadie yi bɛkɔ so ɛnnɛ da yi no, na Amerika ban adi kan abɔ Israelfoɔ kɔkɔ sɛ wɔnhwɛ yie sɛ mpanin nsi ahunu bi pɛn nhunu mprenu, deɛ ɛtoo wɔn a ɛnam soɔ maa Hamasfoɔ tumi bɛfiri wɔn awora na wɔbɛkum wɔn adehye nnipa bɛyɛ aha apem ahaanu na wɔfaa bɛyɛ ahanu ne akyire dommum no, ɔman no nna wɔn so sɛ afeɛ afahyɛ a wɔredie deɛ asogyafoɔ ani bɛda hɔ na Hamasfoɔ no ntumi nwura mu na wɔntumi mmɛyɛ deɛ wɔbɛyɛ. Ampanin ampa ara, nnora anwummerɛ yɛ adeɛ bɛkye nnɛ ma Israelfoɔ akae saa afahyɛ yi no. Hamasfoɔ san kekaa wɔn ho bio yɛ wɔn too topaeɛ somakorɔ de manee Israelfoɔ, nanso Israel aban no aba amaneɛ sɛ ɛpra nnipa bɛyɛ nson deɛ nanso antumi ankum ɔkra biara wɔ wɔn asase so. Ɛda so ara wɔ Israel man mu, wɔyɛ kokorɔyɛ de Beer-Sheba, ɛhɔ nso, ɛno na Palestiniani bi atutuo ama ɔte nkensen no. Wɔkum Israel man polisini baa baako, apirapira afoforɔ bɛyɛ nson, na ntɛmpa no ara no na wɔfrɛɛ Israel polisifoɔ ne asogyafoɔ a aka ma wɔbaa baabi a asɛm yi asii no. Wɔn nso baa hɔ na wɔde ne saa aberanteɛ de bɛbɔɔ ani a Ɛnam soɔ maa ɔno nso wɔbɔɔ no tuo kuu no. Na asɛm yi nso nti, Israel baa no ani abere, yɛ a saa bere yi wɔhwɛ kwan pa a deɛ ɛsii yɛn wura no, ebi ntumi nsi bio mu, ɛfiri sɛ bammɔ a wɔayi no mu wɔ ɔman no mu, ne kwan a ɔpɛ sɛ ɔfa soɔ na ɔsi Hamasfoɔ kwan sɛ wɔntumi nni Israel man no awu sɛdeɛ ɔdii wɔn awu kane no, ɔgye di yie sɛ ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na wɔtumi si ano sɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛsiiɛ no nso ebi nsi bio mu. Yɛfiri hɔ a, na yɛkɔ Lebanon mmɛn mu. Ɛnna no Fiada no na Israel aban mu mpanimfoɔ bɛbɔɔ amaneɛ sɛ ɔpanin a Hamasfoɔ no ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn panin a yɛfrɛ no Hassan Nasrallah yi a Israelfoɔ kum no no, wɔde no bɛsi deɛ wawuo no ananmu no. Ɔno nso, Israelfoɔ kyerɛ sɛ wɔtee sɛ ɔne n'ahokafoɔ rekɔyɛ nhyiamu bi nso wɔ kuro yi a Ɛno ɛde Is Lebanon ahenkurow Beirut mu. Ɛno nti Israel sogyafoɔ kɔtoo no so toaa mfomto payɛ bi a na ɛnyɛ ase nketewa koraa. Ɛma saa panin yi, sɛ ɔwuo, sɛ ɔte aseɛ no, ɔnnim. Na nnora, Hezbollahfoɔ no ara bɛbɔ amaneɛ sɛ firi berɛ a saa asɛm yi siiɛ no, wɔn panin, wɔn ntee ne nka. Wɔntumi ne no nnii nkitaho. Sɛ Israelfoɔ atopayeɛ ku no na wɔda ɛpono mu hɔ baabi a adan no adwiri aguo anaa sɛ ɔte aseɛ no, wɔnnim ho hwee. Ɔpanin yi a saa berɛ yi wɔakum no anaasɛ ɔda so ara te ase a obiara ntumi nhunu yi, wɔfrɛ no Owura Hashima. Na saa ɔpanin Hashima yi, ɔno na Hamasfoɔ mpanimfoɔ na wɔdwene ho sɛ Hassan Nasrallah wawu a wɔde no bɛsi kuo no ananmu. Nanso ɛfiri n'anom fie ara bɛpem nnɛ yi a wɔntee ne nka bio no, Hezbollahfoɔ no kyerɛ sɛ Israel baa no ma kwan Na afei ada no a adwiri aguo no, wɔkɔdwiridwiri hɔ, sɛ ebia ɔpanin nso awu na ɔsan asase no ase a, wɔatumi ahunu sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛyi no amu na wɔde aba asase so bio. Yɛ adesamma yɛn mma. Na anɔpa yi kaseɛbɔ a yɛn nsa kaeɛ wɔ Kesben Television so, na wosan ate yɛn nka wɔ Kesben 93.3 Kumasi, na afei Kesben 92.9 wɔ Nkran no, ɛha na yɛde mo resie.